Гарифулла хәзрәтнең соңгы көннәре исендәме соң менә үлгән вакытта ничегрәк ул янында идеңме син или янында түгел идеңме? Иде иде мин анда. Соңгы минутларында.
Иде, иде.
Ул иртән якта үлде, по-моему. Нитеп. Анда кызлары да булгандыр, икебегендә. Кәфеҗини дә бар иде шул. Иде, иде.
Зур хезмәт куйгансыз инде. Андый кешеләрне карарга. Инде шулай тиеш дип белгән аны яшь вакытта. Без бит әле үзебез белән яшәгәндә бер нәрсә юк. Өч керосинка. Керосинка белән ашарга да пешерәбез. Бер мәҗлес калдырмыйбыз. Авыз да ачырабыз. Корбан мәҗлесләре, нәрсәләр бөтенесен. Әле безнең әткәй менә шушылай ашлар ниләр итәсең, бәрәңге белән ит тә бирәсең. Аңар обязательно пылау кирәк. Ә, бабайга.
Бабай.
Чтобы мәҗлескә пылау өләшергә дә кирәк. Ә. Моның хәтле зур кәстрюль белән пылау пешерәбез керосинкада. О, озак пешә бит инде ул. Менә пешә пешкән инде шулай. Обязательно пылау дип әйтәләр, и пылау бирергә. А. Менә шундый ни яның пылау. Шулай итәдер. Теге ашап бетергәч мин инде биреп җибәргән. Менә юк инде.
Менә хәзер бәрәңге бирдекме? Бәрәңгедән соң пылау да бирәбез. Гөбәдия дә бирәбез. Әле ул да гөбәдия дә кайнар булсын. Шулай ашатып җибәрә иде.
Ие, шулай хәзер дидер инде. Әнкәй белә ул вакытта. Туганнары кызлары да киләдер инде. Минкә инде. Мәҗәс кешендә булышырга инде. Чыгарырга, кертергә дигән шикелле кеше кирәк бит, кертергә. Шулай.
Былай гел күңелле булган белән алар белән ничек позитив кешеләр ими. Күңелле, күңелле әткәй. Безнең әнкәй бик ул хәтле теге авылда гомер иткәч, гел токмас пешерәдер иде инде ул ашарга. Аннары ни? Пилмәннәр ясый инде шуның ише камыр әйберсе генә. Әткәй белән без икәү кәбестәләп таш төшерәбез инде, әткәй. Анар балык та жарит итәбез икәү. Балыкны әткәй шуны эшләр жарата да дим. Балык белән кибеткә барса, балык күтәреп кайта инде, әнкәй әйтә, нәрсә кайттың, ни, карт. Ә менә ике хик алдым әле. Эй, ике хик кемгә җитсен инде ул дип. Э, э, кыздырабыз да, шунда бәрәңге дә салабыз. Бәрәңге салың суган белән балыктан да тәмле була дип шулай әйтәдер ик. Әткәй нитәдер инде ул шул. Теге мин яшь булган инде вакыт әле баны да белмәгән дә тоже. Инде бит инде авылдан килгән авыл баласы. Нәрсә күргән, анда әти, әни, әби бар, эшләгәннәр. Әйе. Без готовин ашаган да. Шулай Анда да. Казанга килгән дә инде кияүгә чыккан күпме торып. Шулай нитәдер ул булышадыр и шундыйга. Пешерергә оста иде, әйеме? Пешерәдер и- дә, итәдер иде. ну. Шулай.
Ни белән, ничек таныштыгыз малае белән? Каян шулай?
Язмыш Дип- таныштырган дип- иде. Димләделәрме или таныштыгызмы үзегез?
Безнең минем двоюродный абый Мгм. Зөбәрҗә тапаларда квартирда торадыр ие. Мгм. Нидә, алар рядом урамда торалар ие, үз йорт араларының да. Менә шунда абый янына баргач инде, ларга, абый өйләнгән инде, абыйларга баргач, итеп, кайнаналары мине күреп, итеп, менә шунда э, таныштык инде, нитеп. Таныштырдылар дигәр әйткәндә. Шул. Менә шуннан Бер көнне фотография төшеп күрсәттем синме? Шундый зур гына гәүдәле булган икән ул. А? Зур гәүдәле тиек. А, да.
әткәйгә ошаган ни, нәфиси ул, озын гәүдәле. Сөйләр.
Ничә ел тора алдыгыз улы белән бергә?
Шул инде

Балаларны үстерергә кирәк, карарга кирәк. Самый вакытта.
Әйе.
Шунда анары җиденче заводта менә авыр эшләрдә эшләдем, җитен ишекта. 30 ел эшләдем, менә шунда эшләгән. Ниләр здоровьем бетте инде. Тимер эшендә. Авыр тимерләрне ике кеше көчкәп күтәрәдер, ике кул белән. Шул бөтенесе билләргә, ниләргә бәргән инде. Шулай.

Җылам, ярый монча җакка инде стиральный машина белән. Монча суы белән. Монча бар иде инде.
Монча бар и мончаны ике көн җагадыр юк без һәр вакыт. Һәм ничек алар? Ник?
Ә кешеләр килә иде.
Кеше килмәсә дә әткәй әйтәдер, шимбә көн җаксак инде, анар әйтәдер, кызым, монча җагып җибәрик мәллә. Бөтен сөякләр каткан, шул мунча чабынып чыккач кына йомшарып йөрим дип. Ә, ярата иде мунча да. Мунча ярата ди, ул юынмый да ди, чабына да җәй көннәре инде аның күлмәге дә төшмәгән була, аркасында себеркеләре дә төшмәгән була җафраклары. Шулай чыгадыр инде ул, ятадыр яннары селгесенә итеп. Ж- м, Җавап чыгып караватына. Шул сөякләр каткан, менә шул мунча чабынып теңгерләр йомшый, шулай гына йөрим дип әйтәдер. ие. М. Менә шул ягадыр йокым сәнде киде. Һәр вакыт ике мәртәбә инде. Шимбә, якшәмбе. Мунчага киләләр инде, төбәргә тапалар да киләләр. и. Мунчаның суын да бетереп китәләр. и. Безгә керергә калмый да. Бер мәртәбә мунчага керделәр төбәргә тапалар, ниләр киттеләр дә. Хәзер кайнана китте инде, әнкәй мунчага барып утырды. Мин бу малай кечкенә малайны хәзер күтәреп торга одеял белән алып бардым да. Әнкәй килеп утырды лавкага да, малайны бирдем. Хәзер мин әйтәм, су ясап бирәм. Суны караса, бер тамчы су юк. Кайнар су, нәрсә? Әй, әнкәй дә харап булды бит озак. Хәзер бит инде э, Ташытты. ни коелып чыгарга әнкәйгә су кирәк. Малайны тырып алып чыгып киттем инде мин нәрсә. Миңа аннары соң давай идән суны өч комган су кирәк дигәнгә хәзер утыра. Комганга идәнче идән. Су җылытып, сулап килеп әнгән шул эченнән комган белән су кыйнып чыкты. Шундый хәлләрдә булып каладыр и дөнья булгач.
То есть төштә тордыгыз инде лесорубныйда? Лесорубный без кинопленка ние артында тордык. Үз йортыгыз белән уза монда.
Үз, үз йортыбыз белән.
Төбәлдә тапалар, икенче урамда, әллә первый союзнымы, второй союзнымы, шунда тордылар. Әйбәт.
Мәчет бар бит теге сукырлар мәчете. Әй, әй, ярдәм мәчете. Менә ярдәм мәчете Ул как будто безнең сарай, безнең дом урыннарында ул, ий урыннары. Серьезно. Менә без шунда тордык. Бабайның догалары бар. Шунда. И менә шул ярдәм мәчете безнең йорт урынында ул. М, Безнең бакча да зур ие, шактый. Алмагачлар да күп янда. Бакчада әткәй йөридер инде. Помидор үстерә ди ул. Бүтән әйтми инде. Э, туалетка чыга да, комганын куя да, помидорларның теге пасенкаларын өтеп, туза, суза, шулай җөри-җөри инде. Аннары 5-6 тавык бар иде безнең тавыкларга дип. Ниен өтәдер ие. Э, редискалар җылкып, тавыклар ашый дип аны турап, теге ниләрен, җафракларын бирә инде. Әнкәйгә әйтәдер инде, үзенә алай әйтмидер инде. Әнкәйме әйтәм, ни, Әйт инде әткәйгә, бөтен күлмәкләрем әйтәм, помидор итеп йөргәч, бетми дугашта дим. Әй, аптырама, минем күлмәккә карамыйлар, үземә карыйлар ди. Шулай дип кенә әйтәдер ди. Чиста җырттым инде мин аны, менә безнең кайнатаның өч сеңелләре бар, ябыйсы кызлары. Алар бик рәхмәт әйттеләр, ни дип. Рәхмәт, туган яптыйны да, шәкерт абыйны, алар шәкерт абый дип әйтәләр и. Карадың, сөп чиста җырттың, аның өстенә киятергә мондый озыннан камзуллары күп яткәнең. Яшәлесе дә, аклысы да нәрсә, ул яратадыр инде духи сибергә. Одеколонмы, духи моңар все равно. Алып кайта, Красный Москва алып кайтадыр инде ул. Теге светлыйлар бөтенләй моннан сап-сары була, югары да бетми бит инде. Шуның. Үзе барып алып кайта да, аны сибенеп китәдер инде ул мәчеткә. Мәчет ул вакытта мәрҗәни генә бит инде, шунда керидер. Шулай. Мәчеткә һәр көнне бара иде. Һәр көнне бармый, җомгага барадыр ие. Һәр көнне дип белмим инде мин аларны, но җомгага постоянно барадыр ие. Шактый ара бит инде ул. Укып утырадыр инде, ул әйтәдер ие, ни дип. Көн саен бер пара Коръән укыйм дип. Аның вакыты да булмагандыр инде шул Коръән укып утыргач, аннары шул бакчага чыгып таҗри бит инде намаз вакыты нәрсә дигән кебек. Шулай. Өенә гел кеше килә инде шулай да. Өйгә гел кеше килә бит әле өшкергә тегесе килә, бусы килә. Авыллардан да киләләр, районнардан да киләләр. Шулай.
Кире бормый иде да? Бормыйдыр е. Бер мәртәбә бер хатын килгән и мирный җагыннанмы? Әткәй шул өшкереп итеп итеп җибәргән дә аннары теге. Шул хатын кайткач, шул хәтле каты кыстым дип уйладым, аш казаным чыга булыр инде минем дип менә. Кул хәтле кул хәтле әйберләр төште нидән дип. Аш казаннан дип, бозым кергән булган дип сөйләшкәннәрен ишеттем инде шунда. Тыңлап утырмаган, менә шул җөрисең бит инде ара биредән. Барбар колакка кереп тора иде бит бер өйдә булгач. Аннары инде алар әнкәй белән сөйләшеп утыралар, ниткәч. Шулар тоже нитә инде колакка кереп кала. Бу вакыт яшь булган бит әле, внимание бирмәгән. Заводта чапкан эшләгән балалар. Туган җиган. Да, яшьлек белән инде ул кадәр. Бездә бер дә кеше бетмидер, кешесез тормаган инде без. Ул Самарадан киләләр инде. Ниләрне, аларның дуслары тегеннән, моннан бөтенесе. Һәрбер килгәне кичләр кунып итеп, ул кешеләрнең артында мин һәрсен җыештырырга кирәк. Җыештырып, җуып, каршы алырга кирәк. Каршы алып, үтүкләп итеп, тагын икенче килгәнгә кирәк. Шулай итеп яшәгән инде, гомер үтеп китте.